Mela sinjuri, il-kumplament tal-lejla t-tajba llum il-Ħamis għadhom kemm daqqu tmienja ta' filgħaxija u bħala parti miċ-ċelebrazzjonijiet tal-festa ta' Marija Reġina fil-Marsa li ħa tkun qed tiġi ċelebrata mhux nhar il-Ħadd li ġej, però il-Ħadd ta' wara proprju fl-aħħar jum ta' Awwissu, aħna hawnhekk fuq Radio 105 ħa jkollna programmi speċjali wkoll fl-okkażjoni ta' din il-festa. U llum miegħi fl-istudio bi pjaċir nilqa' lill-Kappillan tal-Parroċċa, ippermettili ngħidlek Sur, Anthony Fitzpatrick kif ukoll anki wieħed mill-persuni li jinvolvi ħafna u fil-parroċċa qed nirreferi għal Clayton Ketkuti illi ehm, ħankunu qegħdin nitkellmu magħhom ukoll anki f'dawn il-minuti li ġejjin dwar ehm, kemm ix-xogħol qed isir fil-parroċċa u anki wkoll anki dwar il-fessa li issa litteralment insab wara l-bieb, nistgħu ngħidu hekk. Hux vera? Mela, bħal kull ħaġa oħra fil-ħajja hemm il-prijoritajiet. U ma jistax jonqos ukoll li f'parroċċa wkoll ikun hemm il-priorities. X'inhuma dawn, x'inhuma l-prijoritajiet ewlenin fil-ħidma pastorali u fil-parroċċa bħalissa U x'qed isir biex tinvolvu aktar il-komunità fl-aħħar mill-aħħar? Lejla t-tajba, lilek, lil kulħadd, lil min qed jissegwina. Jien għalija l-prijorità tiegħi tul dawn is-snin li inni fil-parroċċa hija dejjem illi nkunu komunità qrib Ġesù. Ġifieri jiena nesiġi ħafna illi nkunu għax jekk mhux ħa nkunu Viċin ta' Alla m'hu ħa nagħmlu xejn, ġifieri kollox bil-Malti. Dikkha dejjem, hu jmexxina, jiġi suf, mhux hekk? Jiġifieri nesiġi ħafna, inħeġġeġ ħafna, noħolqu ħafna kemm jista' jkun attivitajiet illi fihom wieħed jista' jersaq lejn Alla, bis-sagramenti, bit-talb, bil-qrar, bit-tqarbin, dawk huma l-prijorità neċessarja. Il-prijorità l-oħra mbagħad, riżultat ta' din hija li aħna nkunu komunità. Tifhem? Jiġifieri jiena kuntent ħafna b'dil-komunità. Ġie hemm komunità sabiħa, komunità li tirrispondi għall-attivitajiet li jsiru kemm fuq ġewwa kemm fuq barra. M'iniex waħdi, għandi miegħi fil-ħidma kollha lil Clayton li huwa s-Segretarju Amministrattiv tal-Parroċċa u li ħafna drabi ma jidhirx ix-xogħol li jagħmel imma anke fuq social media eċċetera, jiġifieri nippromovu hekk. Hija komunità li tilqa' lil kulħadd, tifhem, jiġifieri jkollna pereżempju fix-xitwa l-quddiesa għat-tfal. Jkun hemm tmenin mit-tifel u tifla bil-familji tagħhom fil-knisja magħna. Kull tielet Ħadd tax-xahar, ħlief għal dax-xahar ħa tkun il-Ħadd li ġej, Raba' Ħadd, biex nabbinawha mal-festa, il-quddiesa tal-koppji kollha fil-ħdax ta' filgħodu.
U din nixtieq nenfasizza fuqha tissemmi tal-koppji kollha. Meta ngħidu koppji kollha l għaliex jiena nsegwik ħafna fuq il-midja soċjali, Meta ngħidu l-koppji kollha, qed ngħidu l-koppji kollha mingħajr l-ebda restrizzjonijiet. U tajjeb illi forsi titkellem anki aktar dwarha din. Koppja jista' jkun mara u mara, jista' jkun raġel u raġel. Għaliex jiena ma jilħaqx fil-Knisja. Jien ma jilħaqx biex inkeċċ lil xi ħadd mid-dar ta' Alla. Aħna kollha wlied Alla. Alla jien min jien biex inkeċċi lil xi ħadd mid-dar ta' Alla. Tifhem kien jesiġi ħafna fuqha Papa Franġisku wkoll. Jiġifieri enfasi li l-koppji kollha kollha. Ma kinitx l-iktar ħaġa faċli, jiġifieri personalment batejt attakki u hekk, jiġifieri biex. Nista' nimmaġina. Biex din x'jismu, però qabdet ħafna. Mhux qed ngħidlek inkunu bil-mijiet, imma dejjem ishom jalternaw il-koppji, jiġu u mbagħad ovvjament għax hemm xogħlijiet, hemm vaganzi, hemm shifts, hemm. Tifhem? Però dejjem għandna għandna ammont ta' kopji li jiġu, għandna ammont ta' kopji li jiġu kull xahar, għandna ammont ta' kopji li jiġu on and off. Tifhem? Imbagħad wara jkollna ħin soċjali flimkien, nieħdu xi ħaġa tajba flimkien, xi ħaġa żgħira, xi jkun ħin l-ikel, biex anke dak li jkun tkellem u hekk. Jiġifieri għaliex? Għaliex aħna komunità. Aħna ma nistgħux ma nistgħux neskludu 'l ħadd u ngħidu aħna wlied Alla. Ma ma ma.
Tenfasizza ħafna fuq il-kelma komunità u l-komunità il-komunità tal-parroċċa, il-komunità Marsija. Jiena ex tfuliti fil-parroċċa ta' Maria Reġina u ħaġa li tini soddisfazzjon bqajt inħobb ukoll il-parroċċa. Jista' jkun għandi perspettiva differenti ta' dak li ħanajt. Kemm hu diffiċli illum il-ġurnata għandek il-komunità qiegħda tikber fl-età. Dak illi aħna konna żgħażagħ dak iż-żmien ħafna minna ħriġna mill-parroċċa għalkemm jien għadni noqgħod fil-viċinanzi. U huwa fatt ukoll illi ħafna mill-postijiet battali illi qed ikun hemm fil-parroċċa qegħdin jimtlew mill-barranin. Tara din bħala bħala problema, qed jagħmlulek forsi l-affarijiet aktar diffiċli. Il il-komunità hija minnha li qed tikber u jekk qed tikber semmejtilna dawk it-tfal kollha l-ewwel illi donnha fissatni bin Mhix daqshekk Tispjegana għax forsi bħali ngħid jiena Jiena meta ġejt il-Marsa qaluli t-tfal m'hawnx. Jien dak il il il-perspettiva tiegħi. Naħdmu ma' minn hawn.
U l-Arċisqof kien qalli isma' oħroġ is-sejħa għall-katekiżmu, u bli hemm naħdmu ħabba li m'għandniex ċentri ta' tagħlim, mużew, eċċetera U qlibna dak li kien il-kunvent tal-patrijiet f'dar tal-katekiżmu. Imma kien xokk li jiena qallu li t-tfal m'hawnx. U applikaw disgħin. Ma kellix fejn indaħħalhom. Disgħin mill-parroċċa.
Disgħin mill-parroċċa u x'kollha kollha mill-parroċċa. Xi ftit.
Xi ftit kemm.
Persentaġġ kbir.
Persentaġġ kbir mill-parroċċa.
Ġifieri ftit li hemm u l-hawn li mhumiex li mhumiex parroċċani, ġifieri mhux qed insemmu Għaxra. Design, design, u naħseb naħseb laqqas meta kont zaħirjena li kienet il-qoddisa.
Il-qoddisa jiġu għalli għatfall oħrajn, mu mux minn parroċċa dek un bat inqarbu l-mija we. Ġvi, għaw, għaw sens, ġvi anka jek nihdu l-grupp ta' Zazax 22 li ġi forma dal-axar, 15, mux numru ħazin, ġvi għajdi t-kontenta b'dak li. Imma minn dak li għanna namlu l-aħjar. Mela, mela, mela dawk bħali li għandhom il-mentalità li l-komunità tal-parroċċa. Spiċċat.
Mhux ħa ngħid spiċċat, eh, ngħidu x'jaħed u m'hemmx żgħażagħ, forsi m'hemmx m'hemmx m'hemmx enerġija, ħa niġi għal tal-enerġija. Mhux ħa ngħid m'hemmx żgħażagħ. Naqlaq regolari, mod partikolari f'dawn il-ġranet, nammira vera xogħol li qegħdin tagħmlu, hemm Clayton li jkolli l-opportunità se nitkellem miegħek, illi hemm xemx kaxxa tal kellna propju il-ġimgħa li għaddi tibqa' tarhom hemmhekk hemm jaħdmu mod regolari u permatu ngħidilkom grazzi kbira wkoll anke tal-ħidma tagħkom. Ġifieri għad hemm enerġija, għad hemm żgħażagħ, għad hemm tfal, ġifieri dawk illi forsi kienu bħali qegħdin jaħsbu li. Hemm min huwa passiv ta' wkoll. Ġifieri sfortunatament hemm gruppi li huma passivi, ġifieri tagħmel x'tagħmel ma tagħmel mhux l-iffinniċċa tagħhom. Imma dik issibha kull imkien, ma tistax taqta' qalbek, trid tindirizza l-problema imma tibqa' tibqa' tapprezza din dan li għandek. Jien meta ngħid komunità hija l-komunità parrokkjali u l-komunità ta' dawk li jiġu jitolbu magħna, anke mhumiex mill-parroċċa, ġifieri għax għandna diversi mhux residenti fil-parroċċa u jiġu jitolbu magħna. Tifhem, dawk huma parti mill-komunità tagħna wkoll. U x'taħseb li hija r-raġuni li jiġu fil-, x'taħseb li jiġbidhom lejn il-parroċċa tagħna. X'taħseb Clayton, ma nafx. Naħseb
l-organizzazzjoni l-ewwel ħaġa għax tkun tidher li xi ħaġa tissir mhux ġast la kemm saret quddies għas flaxija. Eh, Il-Knisja wkoll ġifieri issa tgħidli m'hemmx kopli u pitturi ma ssib ħafna nies li jgħidulek hawnhekk niġi nisma' quddies. Eh, eh, Knisja nadifa, tinħasel dartej fil-ġimgħa, qed jgħid fuq il-quddis Clayton, Clayton joħsib il-PowerPoints tal-quddis kollu li tkun bil-kant ġieħen, li tkun animata u hekk. Anke rajna li pereżempju l-animazzjoni, mhux qed ngħid xejn kbir, illum tisma' quddies li tkun monotona, ikun hemm nies li jagħmlu l-affarijiet għax dejjem saru, naf nies ta' 70, 60 sena li l-quddiesa jarawha li għax mort il-quddies u ħafna drabi qas ikunu jafu x'qed jgħidu.
Jekk ma jiddix jonos fuq il-qilba.
U ċertu kant mhux ħajġbed pereżempju iż-żgħażagħ għal quddiesa normali, aħna provajna li l-kant tal-weekend orrajt inżommu nies li jannimaw u jagħmlu għax ma tistax titlef in-nies, imma nipprovaw li jkun hemm ċertu quddiesiet li jkunu pereżempju bil-mużika għaddejja fuq il-monitor. Ma tkunx just xi ħadd ikanta. Jista' jkun, mhux għax qiegħed hawnhekk fl-istudios tagħna, Kappillan, u forsi ħa tħossok naqra skomdu b'din il-mistoqsija li ħa nagħmillek, però jista' jkun il-fattur illi jiġu nies minn barra l-parroċċa għax jaraw ċertu enerġija fik u jaraw forsi xi ħaġa differenti wkoll anki minn membri oħra tal-kleru. Jien id-dejja nitkellem fuqi, jekk hemm enerġija hija xem tim qed jaħdem. Tifhem jiena waħdi ma nagħmel xejn. Nimmaġina waħdek ma nagħmel xejn, però tratt li minna din il- Jiena nagħmel nagħmel ah. li għandi nagħmel u forsi nipprova ftit iktar li nista' nagħmel nagħmel. Minix perfett, Min jaħseb li hu perfett għandu. Nitgħallem ħafna, jina bħala bniedem nisma' ħafna, ġifieri ma nħossnix wieħed impossibbli taħdem miegħi, ġifieri għaliex Nisma' ħafna jekk żbaljajt ngħidlek żbaljajt, jiġifieri jekk immexxi. Però għax hemm tim, għax hemm tim, jiġifieri jiena kif diġà għedt fil-bidu, ir-right hand huwa Clayton, jiġifieri ħafna mill-back office jagħmlu hu, tifhem, u anke affarijiet oħra li jiena jgħeġġibni kif ilaħħaq ma' imma jiġifieri għax hemm din l-enerġija kollha li nippuxxjaw f'xi ħaġa li nemmnu fiha u li anke lilna personalment ittina sodisfazzjoni, ġi kuntenti hemmhekk. Aħna min jaf kemm fix-xitwa ġieli nkunu hemmhekk, sempliċement ġibna pizza u qgħadna hemmhekk, bqajna hemmhekk ma morna mkien speċjali għax il-post jilqagħna wkoll, ġifi. Tajjeb, proset. Dak huwa sens ta' komunità fl-aħħar mill-aħħar ukoll.
Ħafna. Ħa nitkellmu daqsxejn dwar proġetti. Hemm neqilbu daqsxejn issa l-linja. Tistgħu taqsmu magħna xi informazzjoni dwar xi proġetti ġodda li jinsabu fil-stadju ta' tħejjija jew inkella dawk li dalwaqt se jkunu qegħdin jitniedu fil-parroċċa? Mela,
l-ewwel proġett li dħalna għalih meta ġie f'aderentni kienet in-niċċa tal-VAR titulari. Sfortunatament mhux se tkun lesta din is-sena għax nafu li x-xogħol tal-idejn Jieħu ċertu ħin u ħafna drabi taħseb li ħa tlestih f'ċertu żmien u jieħu żmien ieħor. Infatti għal żmien il-festa ħa nuru anke xi ritratti tax-xogħol għaddej għand il-Mastru Daxxa u dal-affarijiet. Il-niċċa kienet miġbura kważi wara l-festa tas-sena l-oħra u dħalna għal proġett ieħor li nibdlu s-sistema tal-air conditions għax kienet ilha fuq 20 sena u kienu qed jispiċċaw speċi u hija parti mill ukoll in-nies jiġu fil-knisja tagħna forsi vera mhux aħna waħed nassa li qegħdin bl-air condition fil-knisja. L-ewwel waħda. Imma xi ħaġa essenzjali. Ma naħsibx li ma ngħixux mingħajrhom, issa tgħidli jekk ma jkollokx ma tkunx taf x'inhuma, imma x'in ikollok bihom tgħix. U mbagħad proġetti matul is-sena għaddejjin dejjem fil-Milied, għamilna presepju ġdid, għamilna sepurklu ġdid fil-Ġimgħa l-Kbira. Issa l-festa li ġejja ser inżanżnu għada l-pittura, il-konservazzjoni u r-restawr tal-pittura tal-apside. tal-Knisja.
Tajb nieħdu spunt li aħna bħala l-medja ta' Radio 105 ħankun qegħdin inxandru dirett ukoll anki din l-inawgurazzjoni għada bil-disa b'kollox, u xek. Nibdew fis-sitta u kwart. Min jista' jkun magħna jkun magħna, ma speċjalment il-morda u l-anzjani li ma jistgħux joħorġu hekk. Għandhom dak is-servizz ukoll aħna nippreferu naraw il-Knisja, il-Knisja mimlija. Għada, però dawk illi għal xi raġuni jew oħra. Ma jistgħux joħorġu. Ma jistgħux joħorġu jew anki għal dawk. Nirringrazzjawkom tas-servizz.
Il-Marsin illi jgħixu barra minn xtutna li jsuq jaraw mhux qed isir. Ħadd intuhom il-faċilità li ħajkunu magħna wkoll u jkunu qegħdin jaraw dak li qed isir. Nhar is-Sibt li ġej ukoll fil-ħruġ tal-Vara min-Niċċa ser inżanżnu żewġ proġetti oħra. Bażikament għandna ganotell ġdid għall-Vara titulari u ser tiżżanżan ukoll statwa għall-festa tat-tfal Għax kien xieraq li mitt tifel u tifla konnilna nagħmlulhom il-festa tat-tfal, ilna snin nagħmluha. Ma kienx ħsibna li għalxiex ma jkollhomx statwa sabiħa li nistgħu nagħmlu l-festa tat-tfal ħafna aħjar. U ser tiżżanżan nhar is-Sibt ukoll. U x-xogħol dejjem għaddej hu, daqqa manutenzjoni f'kamra, daqqa tirranġa ħaġa oħra, daqqa tirranġa uffiċċju. Ongoing. Nista' nimmaġina, nista' nimmaġina. Kemm insibu koperazzjoni mill mhux qed ngħidu koperazzjoni dak li jkun li forsi ta' donazzjoni dik hija ħalli jekk ma ngħidx l-iktar ħaġa importanti, però hija importantissima dak li jkun li jagħti l-kontribut tiegħu bil-flus, però billi wieħed jagħti l-flus u ma jmiġġ daqsxejn idejh, inutli jkollok il-flus u ma jkollokx min jaħdem. Kemm qed tinvolvu ż-żgħażagħ, l-aktar l-aktar l-aktar iż-żgħażagħ mhux bħali llum il-ġurnata nqis ruħi mal-anzjani illi jagħtu dik id-daqqa tieġ. Qed tagħmlu bħala bħala parroċċa biex tinvolvu aktar iż-żgħażagħ fix-xogħol tagħkom? Mhux qed ngħidu xogħol relatat biss mal-festa, però xogħol relatat mal-parroċċa.
Ifhem, trid tieħu inkonsiderazzjoni wkoll illum li ż-żgħażagħ min għandu familja, min jaħdem, jiġifieri huwa ftit, fil-verità huwa ftit diffiċli li dejjem issib grupp ta' nies li dejjem hemm li lesti li kif tinqata' bozza tinbidel. Imma hekk kif kif spjegajt tajjeb inti nsibu kooperazzjoni mill-żgħażagħ tal-għaqdiet, tal-kumitat tal-festa speċjalment li huwa l-iktar kumitat fil-parroċċa li fih żgħażagħ fih. U niftehmu hemm bżonn pereżempju tkun xi ħaġa tal-festa li jekk ikun hemm bżonn xi ħaġa fil-knisja jidħlu jagħmluha fi ftit ġranet ilu daħlu għamilna t-tapit tal-knisja, għenuna fl-armar tad-damask u tal-mant. Ħafna xogħol hekk. Issibu l-għajnuna. Jiena xi ħaġa li nammira fil-ġenerazzjoni tagħkom, ħa ngħid hekk, hija li għaliex jiena m'iniex intiż daqshekk fil-parroċċa però għajnej għandi u jiena l-ħin kollu fl-akkwati hawnhekk u l-grupp tagħkom narhom. Grupp illi issa ilu għal ammont ta' snin flimkien. Dik hija xi ħaġa li meta kont żgħir jiena forsi konna grupp akbar dak iż-żmien fin-numru però ma konniex daqshekk konsistenti illi domna daqshekk żmien twil f'dan l-istess grupp, x'taħseb li huwa l-fattur, Clayton? Ifhem, ħafna mill-żgħażagħ li qegħdin illum fil-Kumitat tal-Festa forsi jista' jitkellem aħjar Kevin u Pawlu fil-ħin li ġej, daħlu fil-Kumitat back in 2004. Kien għad kellna 13-il sena ħafna minna, ġifieri bqajna hemmhekk illum qishom aħwa mhux just intqajna l-maħżen u kellna x-xogħol, fimt x'għamilna? Intqajna jew kelna jew tħaqna jew waqt ix-xogħol speċi. Nibtet ħbiberija sinċiera. Eżatt. Mela naħseb illi wasal il-ħin biex eh, nitkellmu daqsxejn issa dak illi wassal biex nagħmlu dan il-programm, il-festa. Il-festa jiena nħobb insejħilha festa żgħira però b'qalb kbira li tħabbat. il-festa ta' Marija Reġina. Forsi tkellmuna u dgħiduna daqsxejn ukoll anki dwar x'jinkludi l-programm tal-festa, kemm mill-aspett reliġjuż anki wkoll mill-aspett kulturali.
Mill-aspett reliġjuż kellna t-tliet Sibtijiet ta' tħejjija għall-festa, it-tliet Sibtijiet li għaddew. Issa l-bieraħ bdejna wkoll l-jiem konsekuttivi, kellna adorazzjoni Hekk għaliex nemmnu li, kif għedtlek l-ewwel, f'riġlejn Ġesù rridu nġibu l-qawwa tagħna hekk biex anke l-festa tkun ta' ġid spiritwali. U llejla, dalgħodu kellna wkoll adorazzjoni li jkollna kull xahar animata mis-Superjur Joe Fenech u llejla ftakarna f'dawk li għaddew għal ħajja ta' dejjem mill-festa li għaddiet 'il hawn. Għada jekk Alla jrid hija l-festa liturġika, 22 t'Awwissu, ta' Marija Reġina. Filgħodu jkollna l-quddiesa bit-tifħir ta' sbiħ il-jum. Filgħaxija fis-sitta u kwart ħa jkollna l-inawgurazzjoni tal-abside. U mbagħad fis-sitta u nofs ikollna quddiesa li fiha għaliha huwa mistiedna l-għaqdiet kollha tal-Marsa, l-għaqdiet kollha, soċjali, reliġjużi, politiċi u ċivili. U meta ngħidu, skużani ħa ninterrompik, meta ngħidu l-għaqdiet, Hemm għaqdiet jew huma vera ftit l-għaqdiet li hemm fil-parroċċa? Eżempju, il-kunsill lokali, il-partiti politiċi, il-klabb tal-futbol, klabb tar-regatta, jiġifieri dawn l-għaqdiet li jsawru l-Marsa, l-għaqda storika u kulturali tal-Marsa, l-għaqdiet tal-festa, l-każini tal-baned, l-għaqdiet tal-Marsa. Wieħed forsi ma jibdiex jagħti każ, però. Hemm għaqdiet li huma speċi tal-Marsa kollha, mhumiex tal-parroċċa as such.
Mbagħad għada il-Knisa jew kol dik ġubilari, jiġifieri għada l-arċisqof tagħna li min jisma' qudiesa jitqarben jitlob għal papa u jgħid it-talba tal-kredu jirbaħ l-indulġenza tal-ġublew tat-tama l-importanti li fi żmien 20 ġurnata wkoll li qer. Hija mogħtija għada il-ġimgħa u mbagħad lejliet u nhar il-festa.
Ma nafx jekk fhimtekx sew hawnhekk, jiġifieri jekk xi ħadd għada spiċċa mix-xogħol, ma laħaqx qerr u mar sema' l-quddiesa. Imbagħad jista' jqirsa 20 ġurnata oħra. Jista' jitqarben b'mod normali. Ejju, ejju, ejju, ejju.
Qed nagħmel hekk biex dak li jkun ikun qed jifhem sewwa dak li qed. Għandek għax nafu li l-qrar speċi jrid ikun għand saċerdotu mhux bilfors. nkunu evidi bil-ħin kollu. Umbat, għada jekk għalla jrid hija il-solennità tal-konsagrazzjoni, mhux għada s-sibt, is-solennità tal-konsagrazzjoni tal-Knisja. Hija jkollna l-qudiesa prinċipali fil-ħamsa u nofsa fil-għaxija. U Għaliha huma mistiedna b'mod speċjali l-Kumitat tal-Festa. Jingħata l-mandat li qrib fiha nagħmel id-diskors b'dak li għamilna tul l-aħħar sena u jsir il-ħruġ tal-vara ta' Maria Reġina min-niċċa. Xi ħaġa li nsejt ngħid hija li għada wkoll il-Ġimgħa jingħata bidu għall-festi esterni billi ssir l-ikla tradizzjonali tal-festa fi Triq tal-Knisja organizzata mill-Kumitat tal-Festa li diġà għandna iktar minn 120 ruħ. Hux, ġifieri diġà n-nies ikkonkorrew. Numru 120 ruħ.
Ikkonkorrew tajjeb.
Numru, ħafna. Numru sabiħ. Jiġifieri
uffiċjalment kważi kważi kważi l-festa tibda minn għada. Ekku, ekku, ekku. Unzertat fil-ġurnata. Fil-jum liturġiku.
Fil-jum liturġiku. Ġurnata.
X'importanza għandha l-festa għall-komunità? X'inhu s-sinifikat hekk il-festa għall-komunità Marsija? U nsejħilha wkoll anki tal-madwar. Jiena għaliex aħna taf għandna toroq ġifieri għandek naħa ma' parroċċa u naħa u naħa moħra. Jiena naħseb illi l-komunità tagħna hija mdawra sena sħiħa, Milied, festa, peġġin, ġifieri sena sħiħa hemm xi ħaġa x'tagħmel. Il-festa għandha tkun dik li tgħaqqad lill-komunità kollha bħal huma l-affarijiet l-oħra. Ġifieri mbagħad jiddispjaċini fejn għandek nies li jħossuhom ma jappartjenux għall-festa. Għax jekk sej ma tappartenix għal festa esterna, imma għal festa interna. Ġi mem xej xi bedek. Tifhem ġifi dik tweġġani, għax jiena nagħmel jien din niċċa tiegħi, ne ma nistax inkun din niċċa tiegħi, jien qed inkun f'din il-komunità. Ġi jekk ħana il-biċċa tiegħi forsi hawnhekk nagħti iktar nifhem. Imma li nagħti f'din biss ma nifhimx u sfortunatament ma naċċettax.
Mela, il-ħin qiegħed jagħfas hawnhekk. Ma nafx jekk hemm xi ħaġa oħra xi żżidu. Il-festa tkompli l-ġimgħa d-dieħla mbagħad il-Ħadd ikonna jum il-familji filgħodu għall-koppji kollha u flaxija għall-adoloxxenti għandna l-jiem ta' tridu ħa jippriedka l-Kanon Kuno Will Camilleri D'Amato u l-Ġimgħa filgħaxija jkollna l-kant tat-Te Dew. Is-Sibt fit-30 t'Awwissu tibda t-tranżlazzjoni mill-knisja lejn is-Santwarju tas-Samra. u mbagħad ikollna l-purċissjoni lejn il-knisja u l-quddiesa ta' lejliet il-festa bil-kant tal-antifona u l-barka. Il-Ħadd jekk Alla jrid ikollna l-quddiesa prinċipali tal-festa fid-disgħa u nofs ta' filgħodu, jippriedka l-Arċipriet tal-Katidral t'Għawdex, Dr. Joseph Maria Garcia. Se se jkun jum. Anyway, imma. Grazie kwit tal-katedral ta' Għawdex. U fil-axija jkonna l-qofol bil-purċissjoni tal-Vara ta' Marija Reġina. Fis-seba u nofs nħorġu mill-knisja u fl-axra u nofs nil-qawa l-ura fil-knisja. Dr. Joseph Sultan. U għal qofol tal-festa. Qofol tal-festa. Pero, għabelna l-qosemmejt il-tassamra. Hemm xi sinifikat partikolari bejn il-parroċċa u tas-Samra jew. Ħa ngħidlek, is-sinifikat huwa li qabel inbniet il-knisja, in-nies tal-Marsa ta' Fuq kienu ħafna jiffrekwentaw tas-Samra għall-quddies, jiġifieri speċjalment mal-anzjani hemm attachment partikolari. Hi iktar viċin mill-parroċċa l-oħra tal-Marsa, so iktar. Tifhem? Tela' hemm tifridna.
U għad għandna nies li għadhom jiffrekwentaw il-ħmistax tax-xahar li jitilgħu jżuru lill-Madonna tas-Samra fuq talba ta' San Ġorġ Preca u bdejna din is-sena l-oħra l-hawn illi nagħmlu tranżlazzjoni mis-Santwarju tas-Samra. Grazzi anke għall-permessi tal-Kunsill Lokali tal-Ħamrun illi għena ħafna u ffaċilitanna ħafna l-affarijiet. Flimkien ma' tal-Marsa ovvjament. Sintendi, mela ħalli nagħmlu l-affarijiet ċari għaliex jiena persważ li jkun hawn ħafna nies qed jisimgħuna li mhumiex midħla daqshekk tal-Marsa għaliex huma semmiegħa li jħobbu dawn it-tip ta' programmi u forsi jgħidu imma dawn kif qed imorru kull m'hemm triq taqsam, jiġifieri taqsam it-triq biex wieħed ma jaħsibx li ħajsir. Hemm triq taqsam sempliċement illi m'hemmx. Imma nidħlu f'konfini oħra. Nidħlu fil-konfini. Mela Father, Em u Clayton jiena minn qalbi f'isem il-komunità u l-madwar ukoll em l-ewwel nett ngħidilkom grazzi tal-ħidma tagħkom. Grazzi minn qalbi inti fil-xogħol illi tagħmel fil-qasam tiegħek u grazzi wkoll anki lilkom bħala żgħażagħ em talli xemx u xita dejjem narawkom għaddejjin u tagħmlu ħafna xogħol għall-festa u kif anki spjegajt inti Kappillan aktar qabel, Clayton u oħrajn ikunu qegħdin jagħmlu ħafna aktar xogħol illi ma jidhirx illa għaliex aħna forsi naraw nkunu għaddejjin miż-żona u narawhom daqqa fuq xi sellun, daqqa jwaħħlu xi bozza, daqqa jwaħħlu, però jkun qed isir ħafna aktar xogħol tul is-sena illi ma jidhirx. Ngħidilkom grazzi ħafna tal-ħidma tagħkom minn qalbi. Grazzi anke lilek. Nawguralkom ukoll il-festa t-tajba u forsi ntemmu dan il-programm bl-awguri tagħkom. Jiena nawgura lill-komunità parrokkjali lil dawk li jiġu jitolbu magħna, nawgura b'mod speċjali lil dawk li jkunu magħna. Għax għal Clayton għal oħrajn il-kumitat tal-festa dan huwa xogħol. Imma jien napprezza lilhom u l-familji tagħhom hekk tal-impenn tagħhom tas-sagrifiċċju. Jalla l-festa tkun dik li tqiegħed fil-prattika dak li għamilna fit-tema tagħna għall-festa ta' din is-sena, Fik inqiegħdu t-tama tagħna. Jalla t-tama tagħna Marija li teħlisna hekk mill-perikli tar-ruħ u l-ġisem tibqa' twassalna għand Binha Ġesù. Hekk nistieden lill-komunità, lil dawk li jixtiequ jiġu magħna, lilek, li narawkom anke għal dawn il-jiem tal-festa. Ħa tarani żgur jiena. Clayton? Ma tantx għandi xi nżid. Nawgura l-festa t-tajba. Inħeġġeġ il-parroċċani kollha sabiex jattendu kemm fil-funzjonijiet ta' ġewwa u dawk ukoll esterni. Niċċelebraw flimkien festa sabiħa familjari imma xorta kbira f'qalbna. Ekku, mela wasalna hawnhekk biex intemmu l-ewwel minn żewġ programmi. Minn hawnhekk minn ġew l-Su Joe Sana relatati mal-festa ta' Marija Reġina. Nagħlaq billi nieħu spunt minn dak li għadu kemm qal il-Father hawnhekk. Il-komunità mhix biss dawk illi jgħixu fil-parroċċa, però l-komunità hija dawk kollha li jiġu jipparteċipaw, dawk illi jiġu u jitolbu wkoll anki fil-parroċċa. Grazzi ħafna, inkunu magħkom bħal llum ġimgħa fl-istess ħin bi programm ieħor relatat mal-festa sabiħa ta' Marija Reġina fil-Marsa. Il-lejla tajba lil kulħadd.